Hayyuun damma isaa qalbiin ilaallaani taqwaa finne wajji yaa rahmaani. Alhamdulillahi kan rabbii galanne kan nabiin gar. Namni garii yoo dhageeffadhu waddaattee kaatee yoo dhiqattellee ujunni kan kee guutu deebitee itti dheebuu hin dandeessu jedhan bakka kanatti xiqqoo na harkadhu.
Obboleetti ati akki gootu dhageeffadhu. Yoo dhiqachuu barbaadde akkuma nama abbaa warraa wajjin rafeetitti wudu'a gootee kaatee dhiqatta. Boodallee yoo ka shakkitu taate deebitee waddaatta. Rakkoon qabu jara keenna kuni majaalaad. Yoo sanii miti jette dhiqattee boodallee waddaatta. Rakkoon qabu. Ee yeroo baay'ee dhiqadhee ka'ee booda waddaadha yaani.
Akkasi. Awwalallee waddaattee kaatee dhiqatta.

Nu duuba nuu kadhadha. Namni torbaatamii torbaa kun yaa Rabbi mucaa kana milkeessi jedhaa yeroo tokko. Barreessaa jechuu mitii bar garama keessan keessa jedhaa jechuudha. Waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Warri itti aanu.
Ustaaza gaafii qabaan inni. Hayyee. Gaafiin tiyyaa ani dubartii ijaaba godhattu ustaaza.
Hayyee.
Garuu quraana qira'eeti miti hijaaba akka godhadhu quraana amma garuu barachaa jira. Dhageettiidhaan amantaan maal akka ta'e ni beekaa garuu dirqama quraana qara'uu qabaa dursa hijaaba uffachuudhaaf isin jedha gaafiin kiyya. Obboleetti bar uffanne hijaabni uffannaadha. Uffannaaf quraana maaltu waliif fide garagara obboleetti akkasi. Wanti jara keenna amantaani ka dirqama sirratti ta'u aslan bar dhageettimaa bar dhageettimaan amaniidha malee qara'ii amanii miti dubbiin ee ka dhageet irra hedduu miliyoonni addunyaa dhageettiin amanee mooyi qara'ee amanee Sirri Zootii.
Yaanii guutuun keessa duniyaa keessa irraa beekuu qaba moo dirqama qur'aana irraa beekee uffachuu qaba moo ijaabaan yaanii aadiidhaa sattarachuun dirqama kiyanarraa aadii sattarachuu qaba.

Namuu booda hin bara. Haga dandeettu hin baratta rakkoo hin qabu. Ati wanni barumsi sirratti waajibaa maali? Afaan salaataa kanniin baratta laal. Laakiin hijaaba bira dhaqi, ammallee deebitee fatwaa godhi, aalima tahi, sheeka tahi. Kuni sunnaadha yoo Rabbi sii fedhe taata. Ka sirra jiru ati abba akka aalimni sitti himetti akka dhageettetti. Yoo hin beekne gaafatuudha warra waa beeku irraa akkasi.
Haya, jazakallahu khairan abbe. Aywa.

Ijoolleen si biraa idaatu.
Gaaffiin kiyya akkana. Masaanuu lamman yoo wal ajjeeste ta irraa kanfalu gumaa is- gumaa namni irraa kanfalu abbaa warraa ishii sana moo abbaa intala sanaati? Immoo deebisee gumaa kana kan nyaatu warra intalaati immoo abbaa warraa intala nama ajjeeste kanaati?
Wah wah wah. Wallah ajaa'iba. Naafsi qabbaati jara keen. Eh, dhageeffadhu mee dhageeffadhu. Waan waan waan waan argan irraa gaafatu jirta moo waan eh, akkuma gaafitti gaafatu jirta. Waan argame yoo ta'e ani hin beeku jechuudha. Eh, yoo akka yoo akka gaafii taate hin beeku. Yoo waan argame irraa gaafataa jiraatte ani hin beeku siin jechuufi.
Laa akkuma gaaffiitti. Akkasi.
Duraan dursee kana keessatti jara keenna kana keessatti wanti ta'u jira. Tokkoffaa mata duree irratti shoorri abbaa warraa achi keessatti taphatu shoorri abbaa warraa achi keessatti taphatus ni ilaalama. Lammaffaa mootu gumaa ka kafalu warra isiiti. warra ishee yoo abbaan warraa kana keessatti shooran taphatin fakkeenyaaf akka mana tokkotti walitti galchu ka akka fakkeenyaaf yoo jedhu waliin fudhatti dhaalu fi kana hunda yoo taphatin illee qooda kumaa warra akka fala warra isheetu nyaata akkas. Haya jazakumullah.

Ayyee. Eh, Fakkeenyaaf namni tokko eh, Nama lafa kana gabaabsa. yookiin mana illee bitatee eh, lafaa qabata. Eh, Birrii illee